Thirtute, inzavain chibai leh vek u le. Tun tumah chuan Europe khawmualpui leh Africa khawmualpui daidantu Strait of Gibraltar tuipui hnuaia a thuruk neih te leh mak dangdai hmuhnawm leh ngaihnawm tak te chu kan rawn tarlang dawn a ni a. A tawp thlenga min lo thlir sak a, min lo ngaihthlak sak leh turin kan insawm hmasa duh a ni. Awle, Strait of Gibraltar awmna hmun hi Europe khawmual chhimthlang lam tawp ret Spain ram leh Africa khawmual pui hmarchhak lama awm Morocco ram pahnih inkara awm a ni a. Chulai hmun chu Strait of Gibraltar hmun a ni. Helai hmun tuipui ring rek lai a zim lai ber hi a zau zawng chu kem sawmpali leka zau ni mahsela, Helai hmun tuipui kawhkana ram pahnih te inkarah inkal pawh theihna leilawn emaw tuihnuaia tunnel emaw sa tura khawvela engineer thiam ber ber te ruahmanna leh design te pawh vawi eng emaw zat chu helai hmunah hian a lo hlawh chham tawh thin tih hriat a ni a, a chhan leh a vang kan ngaithla chhunzawm zel dawn a ni. Kum sangkhat zakua sawmkua leh pakhat khan Spain ram sorkar engineer team leh Morocco sorkar engineer team hnih te tang rualin he tui finriat hmun zim lai berah hian leilawn dawh tuma beihpui thlakna kalpui a lo ni tawh thin a. Zirchian tuma tuipui chhunga an hun laia lawng changkang ber ber leh tha ber te hmangin chutiang chuan tui chhung awm dan te chu an zirchian lai chuan an lawng chu thawk leh khatah washing machine chhunga spin ang maiin tuipui chuan a lo nuai ta nek rawk mai a, an thir chak aithlak, an lawng ti ding tu ber mai pawh chu a rang thei ang ber a tih chat ti chat thuaiin chung engineer ho chuan anmahni sahimna tur lam panin an tan chhe ta hlawm a ni. Chutianga thil mak dangdai tak mai a thlen hnu rei vak lo hnu chuan scientist thenkhat chuan chu lai hmun chu zir chianna an neih thun zawm leh a, chutianga an zir chianna atang thil mak tak mai an hmu chhuak leh ta a ni. Tui finriat tui inang lo pahnih he lai hmunah hian an inluan Fin tih a ni a. A ding lama tui chu tui al, chi tui ang maia al a ni a. Chu chutianga chi tui anga tui al chu tui pangai te ai daih maiin a rit zawk a ni. Tin, a vei lama Atlantic Ocean-a tuipui te erawh chu tui pangai an ni a. Chi tui anga al te ai chuan an zang khai ve leh thung si a ni. Chutianga tui rih zawng inang lo tak mai pahnih fuankhawmna hmun a nih avangin a hmunhma zim lai tak avang chuan livir lian tak leh chak tak, chu a lo insiam chhuak ta thin a ni. Chung a livir chu tui chung pawn lang lamah chuan lang thei lo ang takin awm awm thin mah sela, a chhung lamah erawh chuan nasa tak maiin a lo si a lo insiam kual thin a. Tin, kum sang kha Zakua sawmhnih leh pariat vel khan German architect Hermann Sogell chuan ama design hydroelectric tui kuah lian tak chu rawtna a siam a. Nimahsela, a rawtna chu a chhehvela thing leh khawmual ten an chhiatpui thei dawn nia ngaih a nih avangin an hnawl sak a ni. Tichuan kum sang kha zakua sawmkua kum khan America architect Eugene Sui chuan Europe leh Africa khawmual pahnih tir kawp theihna hmun atana duan nipa fawmin kilometre nga vela zau artificial island lem chu siam a, Europe leh Africa inkal pawh theihna bawk e tiin proposal siam leh pawh chu technical lam atang chuan a nih theih dan kawng tam tak awm mah sela senso a tamin a san dawn em avangin chu proposal pawh chu nawl sak a lo ni leh ta ni. Tichuan kum sanghnih kum a lo inher leh chuan French ram leh British ram pahnih te tuipui hnuai atanga inkal pawh theihna tunnel design leh hlawhtling taka satu Engineer team te chuan he hmun pawh hi rawn en an beisei ta a, an rawn kal ta ngei a ni. Km sawmnga zeta thui leh sei tunnel lei hnuai leh tuipui hnuaiah pawh an lo sak tawh thin avangin he km sawm pali leka zau tuipui hnuaia tunnel sak chu harsa tura an ngai lo hle a ni. Chutiang chuan solar system hmangin tui hnuai thuk dan chu ngun tak leh uluk taka an an han bih chian chuan thil mak tak mai chu an hmu chhuak leh ta a ni. A chhan chu Europe khawmual lampang hnaih tuihnuai chu mitar sawm sarih paruk chauh thuk ni mah sela, he Gilbraltar hmun zim lai ber Africa lam khawmual erawh chuan mitar zakua feet sangthum chuang daih maia thuk a ni tih chu an hmu chhuak ta hlauh mai leh. Chumi aia hlauhawm tak mai pakhat pawh chu an hmu chhuak leh a. Chu chu enge kan tih chuan Europe Khawmual Plate leh Africa Khawmual Plate te an insut thinna hmun a lo ni leh ta zel mai hi a hlauhawm hle a ni. A chhan chu Africa Khawmual Plate leilung te chuan Europe Khawmual lama zawi zawi a tawlh lut thinin hetiang thil avang hian a khat tawk a, lirnghing nasa leh hlauhawm tak tak te chu a siam chhuak fo thin tih te pawh an hmu chhuak leh zel ta a. Chutianga lir nghing thei dinhmun a chheh velah awm a nih tlat avang chuan leilawn pawh lo siam pawh ni sela, a ban te chuan rei tak an daih leh an nghehpui theiin a lang lo hle a ni. Chutianga thil hlauhawm thleng thei awmna hmun chu kalsanin engineer team te chuan hmun dangah remchang dang awm thei tura beiseiin an han dap leh ta. Chutianga a hmunhma hmun dangah an beisei a, an han bih chian leh hnu chuan Atlantic tuipui thlang lama tui luan luhna kem sawmhnih leh pariat zau awmna hmun chu tunnel siamna atan awm tak niin an hmu chhuak ta a ni. He tuipui zau zawng hi meter sawmhnih pariat chauha zau a ni a, tui chhunga thuk lam chu meter za thum chauh a nih avangin a chhuat leh a bang te chu Tiau, balu dur hlir a ni a, heng balu dur te hianin nachina kan sawi, lir nghing leh vibration siam theih ang chi, a nghawr che thei hrim hrim chu heng balu te hianin bihip bo theihna an neih tlat avangin lir nghing leh vibration thil dang lakah an him phah thei dawn tih chu an hmu chhuak ta hlauh mai a ni. Chutianga uluk taka zirchianna an neih hnu kum sanghnih leh sawmhnih pathum kum khan Spain leh Morocco ram pahnih te chuan Europe leh Africa inthlun zawm theihna tur high speed rail tunnel leh Emergency Tunnel pakhat, a za vaiin tui hnuai tunnel pathum verh leh sa turin inremsiamna an nei fel thei ta a ni. He video atanga kan zir chhuah tur chu mihringte thiamna hmanga leilung khawmual leh tui finriat te pawh hi keimahni thu thu anga kan duh dan ngata siam danglam tum hi a fuh ber lo va, chutianga siam danglam tum mai aiin a hun leh a hmun remchang zawk kan dap chhuah thiam hi a pawimawh hle a ni. Chutiang chuan khawvel history ti danglam thei tur he Strait of Gilbraltar, Tuipui hnuaia inkal pawh theihna high speed rail tunnel, hi chu kum sangni leh sawmli velah chuan mit a hmuh theih ngei tawh kan beisei dawn a ni.